Xewani ndza mi amukela ka yingisa u hanya loyi a vulavulaka i muchayeri Isaiah Khoza ni lava ku ri hi famba swin'we eka dyondzo ya vuporofeta xana vuporofeta hi nga byi tshemba eminkarhini ya makumu vuporofeta byi nga lo ti talela thelevhixini ti-radio na tindhawu ta ku hambanahambana hi vona vuporofeta a hi yeni emahlweni buku ya Petro wa vumbirhi chapter 1 verse 19 yi hi kombisa ku ri u endla leswinene loko u hlayisa vuprofeta hikuva swi fana na rivoningo leri ku voningelaku emunyameni ku kondza loko dyambu ri tsuvuka mixo ya ya vurhonga yi ku tlhavela yi vulavula Yeso Kreste. Se eka leswi swi kahle swinene loko hi yingisela vuprofeta ngopfungopfu bya matsalwa ku nga ri bya ku tala hi ku ri hi leswi bibele yi vulaka swona ka tin'wani ka tindzimana ta ku landzela leti hi nga ta va hi langutane na tona ta va ni karhi ni ti tshaha kunene hikuva xinkadyana xa kona i xitsongo. so a hi fambeni swin'we hi ya mahlweni hi dyondza ngopfungopfu vuporofeta bya bibele byi na nkoka ku tlula lebyin'wana hi ku ri byona bya tshembeka ku tlula swilo hinkwaswo loko hi langutisa Hosiya chapter four verse six yi ri vanhu va mina va lova hi ku pfumala vutivi. vo tala a va tivi nchumu vo tikuma va karhi va landzelela swilo leswi swi nga nyikiwa swilo leswi ngo endliwa kambe hi ta langutisa ku ri bibele yi ri yini ehenhla ka vuporofeta lebyi nga kona kambe xi kulukumba vutivi byi na nkoka a hi veneni na vutivi loko hi langutisa Matewu twenty two verse twenty nine yi ri Yeso Kreste a hlamula a ku eka vona, Ma mi endla xihoxo hikuva mi nga tivi Matsalwa na matimba ya Xikwembu. Leswi endlaka ku vanhu va endla swihoxo ku va va nga twisisi va tikuma va lahlekile i mhaka ya ku va va nga tivi Matsalwa hikuva Matsalwa hi woho ya hi kombetaka lomu hi fanekele hi ya kona na lomu hi humaka kona na tindlela leti hi fanekele hi famba hi tona na tindlela leti hi fanekele hi ti tshikaka. Leswi swi vula leswaku loko hi lava ku twisisa mhaka ya vuporofeta. bya ntiyiso kumbe bya vunwa hi faneke hi kongoma ematsalweni kambe mhaka ya ku ri xana matsalwa wona i yini kumbexani ya tirha yini buku ya Timoti wo sungula chapter three verse sixteen yi hi kombisa leswaku matsalwa i huhutelo lowu sukaka eka moya lowo kwetsima kumbexana eka eka Xikwembu ya hi pfuna ku hi dyondzisa ku yi lulamisa ku hi kombeta ndlela ya Xikwembu leswo hi matsalwa hi kota ku va hi kuma lomu hi faneke hi ya kona hi matsalwa hi kota ku lulamisa swihoxo leswi hi nga na swona hi matsalwa hi kota ku kuma ntiyiso ehenhla ka vunwa hinkwabyo lebyi nga kona leswi vulaka eka nkarhi wa sweswi ku nga na mavunwa ya ku tala ya vuprofeta ntiyiso hi ta kota ku wu kuma eBibeleni kumbe ematsalweni lama ya nga tisiwa ku va ya va kona hi Xikwembu hi xoxe. Buku ya Isaya 28 verse 7 na verse 10 ku ya fika eka verse 10 yi kombisa leswaku vanhu va lahleka hi mhaka ya ku va va famba hi vhinyo va famba hi vhinyo leyi nga koho leyi nga va pyopyisa um kutani a va ha fambi hi ndlela leyinene. va popiwile hi vulavula hi vaprista hi vulavula hi vaprofeta a va fambi hi tindlela letinene hi ku va popiwile va popiwe hi yini va pyopyiwe hi tidyondzo ta mavunwa so swi endla ku ri va dyondzisa na vanhu van'wanyana leswi nga riki swona leswi nga riki ntiyiso so Xikwembu xi hetelela ku xi vutisa xi ku xana i mani loyi ni nga ta n'wi dyondzisaka ntiyiso i mani ni nga ta n'wi kombeta ka tindlela letinene ivi hi loko se a vulavula a ku. loyi a nga susiwa eveleni ra mana wakwe emelekeni entswambini lowu a wu kuma eka ku mama ka yena leswi swi kombisa ku ri munhu loyi a ha ri ku lontsongo loyi a nga se tivaka nchumu a hi vulavuli hi munhu loyi a nga endla tidyondzo ta vu ta ta vufundhisi kumbexana ta vuporofeta hi vulavula hi munhu loyi a nga se za ku a tiva nchumu munhu yaloye hi yena loyi Xikwembu xi nga ta n'wi dyondzisa ntiyiso hikuva u olovile munhu loyi. swi n'wi olovela ngopfu swikwembu swa swi swi swi olovela xikwembu ku va xi dyondzisa munhu loyi hi mhaka ku ri yena a nga tatiwanga hi nchumu emiehleketweni miehleketo ya yena ya ha olovile so xikwembu xi ngo ni ta dyondzisa vona va ku fana na valavo rito ra mina mhaka leyi a hi mhaka leyintshwa rito ra xikwembu ri hi byela kwala hi nga hlaya kona ri hi byela leswaku ni ta tirhisa. layini kumbe ntila ehenhla ka ntila wun'wanyana ni tirhisa paragraph ehenhla ka paragraph yin'wanyana leswi swi kombisa ku ri swi fane leswi swi nga hala swi ta fananisiwa na leswi swi nga hala na leswiya swi nga hala swi ta fananisiwa na swin'wana leswi nga kun'wanyana leswi kombisaka ku ri loko se swa hlanganisiwa hinkwaswo swi ku nyika e nkatsakanyo lowunene ku ri. mhaka yo karhi yi yimise kwini. A wu fanelanga u tirhisa ndzimana yin'we ntsena ivi u ku hi yona ntiyiso, u fanekele u tirhisa tindzimana ta ku hambanahambana ku ri u ta kota ku kuma ntiyiso. Vo tala va tirhisa ndzimana yin'we, leswi endlaka ku ri va hetelela va lahleka. Mahungu lama kumbexana maendlelo lama ya endliwile na hi Yeso Kreste, na vaapostola va tirhise maendlelo lama ku va va kota ku dyondzisa rito ra Xikwembu, ku va va twisisa timhaka ta Xikwembu. A hi langutise buku ya Luka chapter twenty-four verse twenty-seven, yi ri, a sungula hi Muxe ni le ka vaprofeta lavan'wanyana a karhi a va tlhandlukisela rito ra Xikwembu hi timhaka ta yena. Se swi kombisa ku ri swi na nkoka ku va hi tirhisa ndzimana yin'wanyana ehenhla ka yin'wanyana, layini yin'wanyana ehenhla ka layini yin'wana. Hinkwaswo swi fanekele swi pfumelelana. Loko wo tirhisa xin'wanyana, layini yin'wanyana, ndzimana yin'wanyana yi kanetana na yin'wanyana, sweswo swi vula ku ri ku na problem. U fanekele u tshama u twisisa ku ri kahlekahle hi kwini laha wena u nga hoxa kona. ya emahlweni lava a va endla swa ku fana na sweswo va tirhisa tindzimana ta ku hambanahambana hi vona petro eka timhaka ta vaapostola chapter two a tirhisa tindzimana ta ku hambanahambana steve steve kumbe Stefano eka buku ya timhaka ta vaapostola chapter seven a endlisa sweswo hambi ku ri Filipi. eka timhaka ta va Apostola chapter eight u endlile swa ku fana u tirhisa ndzimana yin'wanyana a tirhisa na yin'wanyana a tirhisa na yin'wana a tirhisa yin'wanyana ku tisa nhlamuselo hambi ku ri Pawulos na yena u endle leswaku fana eka buku ya timhaka ta Apostola chapter thirteen leswi swi kombisa ku ri hi fanekele hi tirhisa tindzimana ta ku hambanahambana ku va hi ta kota ku kuma mhaka ya ku tiya ya ku hetelela yi suka ebibeleni muprofeta i mani buku ya Exod chapter 7 verse 1 na verse 2 yi hlamusela leswaku Muxe Xikwembu xi ku eka Muxe wu vona wena ni ku endlile leswaku u va tanihi Xikwembu um kutani fa um u va tanihi Xikwembu eka Faro Kambe Aroni makwenu wa wena u ta va tanihi muprofeta. Wena u ta vulavula hinkwaswo leswi ni ta, ni nga ta ku lerisa, Aroni yena u ta ku vulavulela eka Faro. Hi ndlela yi, hi ndlela yin'wanyana, muprofeta i munhu loyi a yimaka exikarhi ka Xikwembu na vanhu va Xikwembu. hi leswi muprofeta a nga swona Amos chapter 3 verse 7 Xikwembu xi nga ka xi nga endli nchumu xi nga zangi xi tivisa timhaka ta xona eka vaprofeta va nga malandza ya xona hi ndlela yin'wanyana Xikwembu xi tirhisana na vaprofeta buku ya Genesis chapter 3 verse 9 kutani Xikwembu xi vitana Adam xi ku eka yena u le kwihi Adam Kwalaho a vuye a hlamula, So Xikwembu a xi vulavula khale na vanhu hi nomu wa xona, rito ra xona ri twakala. Buku ya Genesa yaleyo yi kombisa tano, buku ya Genesa chapter 6 verse 13 yi kombisa tano, Xikwembu xi vulavula na Nowa hi rito ra xona. Buku ya Genesa chapter 18 verse 22, Xikwembu xi vulavula na Adam, Abraham hi rito ra xona ri twakala. Buku ya Exodus chapter 3 verse, verse 1 ku fika eka verse 4, Xikwembu xi vulavula na Muxe. rito ra xona ri twakala so Xikwembu a xi tirhisa hi sweswo ku fikela laha ku nga va na ku cinca Exodo chapter 20 verse 18 hi loko se ku va ku ri na ku cinca Xikwembu xi cinca endzhaku ka loko va eh, va vadyondzisiwa va endzhaku ka loko maisrayele va twe rito ra xikwembu va twa ri va tikela va ku xikwembu u nga ha vulavuli na hina hi wexe kambe tirhisa vaprofeta ku va ku ri vona va vulavulaka na hina kumbexani hi ndlela yin'wanyana lava va byele muxe ku ri a ku vi wena muxe u nga ta hi vulavulela eka xikwembu na xona xikwembu xi vulavula na wena u ta tisa mahungu ya kona ka ku sukela kwalaho xikwembu a xa ha zangi xi vulavula ngopfungopfu straight na munhu hi loko se xi tirhisa vaprofeta buku ya deuteronomy chapter 18 verse 16 to 18 yi kombisa swona swoleswo ku ri xikwembu hi loko se xi tirhisa vaprofeta ku vulavula na munhu a xi endlisa xisweswo buku ya Vaheveri chapter 1 verse 1 fika ka verse 2 yi hi kombisa ku ri a swi ri tani Xikwembu a xi vulavurisa xisweswo ka minkarhi ya khale kutani swi vuye swi cinca eka nkarhi wa loko Yesu Kreste a ta va kona ku ri um Xikwembu xi vulavula ha Yesu Kreste eka nkarhi lowu Yesu Kreste a ri kona. So, xana vuprofeta byi vuye byi hela hi nkarhi wa Yesu Kreste? A swi tano, a byi zanga byi nga hela. Endzhaku ka loko Yesu Kreste a ta va a ye tilweni, buku ya Timhaka ta Vaapostolo 28 verse 9 yi kombisa ku ri ku ve na vaprofeta van'wanyana lava nga kona, va nga va kona va vitaniwaka Agabus. and then hi ya mahlweni buku ya vaefeso chapter 4 verse 11 ku fika ka verse 13 hi kombisa vuprofeta byi va byi ri kona ku ya emahlweni ekerekeni ya xikwembu leswi kombisaka ku ri vuprofeta byi na nkoka byi fanekele byi va byi ri kona ekerekeni kambe ti langutisele buku ya matewu chapter 7 verse 15 yi ri ti langutisele vaprofeta lava taku eka wena va mbele nguvo ya tinyimpfu kambe endzeni ka vona i timhinsi leti vanganyetaka so Ti langutisele. Buku ya Matewu 24 verse 4 na 24 verse 24 ti kombisa ku ri hi nga tshuki hi xisiwa hi munhu hikuva vaprofeta va mavunwa va kona ene va tele emisaveni kambe va ringete ku kambisisa xana moya lowu va wu tirhisaka wu huma eka Xikwembu kumbe a wu humi kona eka Xikwembu eka nkarhi lowu taka hi ta langutisa ku ri xana hi va kamba njhani vaprofeta lava Buku ya Yohana wo Sungula chapter 4 verse 1 yi ri, Vamakwerhu, mi nga amukeli, mi nga pfumeli mimoya hinkwayo, kambe yi ringeni ku kamba ku ri wu huma ka Xikwembu kumbe xana wu mi kona, hikuva vaprofeta va mavunwa va tele emisaveni, emisaveni leyi ya Yehovha. So a hi languteni nkarhi lowu taka, xana hi va kamba njhani ku kuma ku ri i va ntiyiso kumbe a hi va ntiyiso ke. Inkomu.